Caan tawite chung cu ti usih.
Caan tawite chung cu kan kal tak. Kan kal tak. Sihmanhsehlaw. Sihmanhsehlaw. Dawtnak thukpi he. Dawtnak thukpi he. Kan lak than. Kan lak than. Fing le tlang hmanh khi. Fing le tlang hmanh khi. An cim hna i. An cim hna i. An rawk ko hna. An rawk ko hna. Sihmanhsehlaw. Sihmanhsehlaw. Kei nih. Kei nih. Kan dawtnak cu zeitik hmanh ah a dong ti lai lo zeitik hmanh ah a dong ti lai lo daihnak kan pek lai tiah bia kaa kam mi cu daihnak kan pek lai tiah bia kaa kam mi a zungzal in ka zulh lai a zungzal in ka zulh tiah nangmah an dawtu nangmah an dawtu van le vulei sertu ralkap bu bawipa ralkap bu bawipa a nungmi pathian nih a ti a nungmi pathian nih a ti Rom pariat sawm thum khat ah Rom pariat sawm thum khat kiri usih. Rom pariat sawm thum khat.
Pathian kan lei a tan ahcun Pathian kan lei a tan ahcun Aho nih dah Aho nih dah an kan tei khawh lai An kan tei khawh lai A bia Bawipa nih thluachuah piak cang ca min thangthat in um ko seh Amen. Ha si ahcun hika hin Zahan ah a ra lo nan ulh pah caah kei hi phundang si caah nunphung i kan chim sawsawh ah khin biaṭha an chim le ngeih a nuam tiin kan donghter. A ṭhatset lo le kan ngut tak caah khin ka duh tuk ti lo i cawn pah vei pah cu khati van tuah kha kan lung a fiang deuh rua ti ka ruat i a bik in kan fale he aa zing te hna rual ka fanu cross party rual ka pathian bia kan chim tawn i ka hal ṭham hna khin an theih lomi an tlolhtami kha tam tuk cucaah cun an thinlung chungah cam seh an mit in hmu hna seh law an thinlung mitthlam ah suai peng hna seh ti ka duh caah hi bantukin lakbawt te ka van tinak zong a si cucu a ruah zia ka thiam law ti zong kha ka van in nawl hna phundang sitral in a hlan kan ti tawn ning baptist ti ning theng tein ti bantuk zong kha ruah ning si lo america ram ah kan lung a fian khawhnak ding te hin kan thlen lai kan cawn lai kan i zuam lai praise and worship zong he bia kan kan neih te kan tuah lai mino nih ne kan hruai lai music phuntling pathian na kan pek lai ti kha be mai check van sem tu mi se ha to ten kham na kong an kan sim ka du mi cu Bawipa Jesuh zahan ah a ratnak kong kha cawnnak tlamtling te kha kan nei cang. Zeitluk in dah a tem a tuar ti te hna, ṭih a num tuk bu ko zong i a zulh ṭualmal ning te hna, a chunglei tuai caw vialte a cat dih i a pum chung lawng i thi he ti loin a thlan tiang hmanh a hong lang, a leng tiang a tla ti zong kha kan cawn cang i maw. I kha, kha tluk i kan dawtu Bawipa nih khan zei ruang ko ahme hiti lawmmam hin rian a ṭuan hnga timi lei kap hi zoh ṭhan ko seh. Ke dan dum, Jesuh Khrih vailamtahnak, vanram he ram, kan Bible ca zen a sisin pethlaam tiang a di lakhi ka khnai khum di a tawinak ten kan cawn lai fianter kan zuam lai edan duma mi ser hna thilri tha tha ser hna i a tha tuk a tha tuk a ti minung a van ser tik zongah a ṭha tuk hringhran a ti i Adam a ser lioin a ṭha tuk hringhran a ti a ṭha tuk hringhran a ti hnu a van zoh ṭhan i zeidah a hmuh kan ti a baumi te hmuh aw Adam amah mipa amah lawng i khua sak hi a ṭha lo a tling lo zeidak a bau rih a tlintertu dingah a ti lai tim ṭhan le Adam ai hngilh cu aman hnak ru zu ti mi nu nungak do takmi evi a serban put i amah Pathian nih le a thah hna cu tikah cun mipa zong ai lawm mi nu zong ai lawm saram vialte sermi vialte cung a nawl an neih an kawh hna min an sak dih hna saram hrang an rak um rih lo sual pluk hlan poah maw tawinak in Satan bian ngai tika cun Pathian a lung a fak i Isaiah sawm nga le pali kan ren mi cu caan tawi te chung cu hnu lei kan kin si ta Pathian i minung a kan dawtnak a vel a zaangfahnak hi burkan kan sim kholo hla zong kan sak maw Bawi Jesuh dawtnak a vel kha ka burkan ka sim kho lo ti mi ka hman mi se Pathian nih hi tluk in Eden duhmi sualnak kan tuah i ṭhawn le dawi a si ko lio tuaktan kho lo. E, a chimmi pakhat cu hi Bible ca kan hmuhmi tu sawm kua le pakua a tlau lo benung ko lio ah tu pakhat tlaumi kawl ding a nei duai thaw a timi zong khi hihi thlarau lei cawn ning ahcun sawm kua le pakua miṭha timi vulei cung minung ah ahohmanh kan um lo miṭhalo lawngte sualnak nei lawngte kan si cu tikah khi suamkhua le pakua timi khi vancungmi a ti duhnak a si vancungmi tu cu miṭha an si hihi vancung khua pathian pawng te an um i zei rian dah ka fial la a bawh pengmi an si a tlaumi pakhat a timi kha kanmah minung hi kan si vancung sunparnak vialte kaltak in kanmah kawl dingah a ra i cu pakhat te nangmah keimah kawl pakhat a nunnak a pekmi si Hi tluk dawtnak a sunglawimi hi Ngulnatan i kan sim kho lo, kan sim khawh tuk te kan sim la le Thiang Thlarau nih a kan fianter ahcun a nung la i ṭhawnnak ralṭhatnak teinak kanmah minung le sifahnak harnak mirang holh thiam lo he sain ti lo thlarau nih a thawkmi hna cu an ral a ṭha i a umpi hna bia kam hna a biakam bantuk te zong in a tuah timi te kha kan hmuh mi si cu tluk dawtnak cang in kan dawt i hika zawn ah hin ha minung an sual tuk hringhran caah he kai chim ti a lung a fak i a lungfahnak bia chim pathian nih cucu Isaiah sinin van chim tikah caan tawite chung kha i minung le bawipa pathian cu Jesuh le Khrihfa cu nu le va bantuk a tah su kha maw ka nupi kan dawt tuk ko nain tisa na ka phoh caah lungdang na ka neih tak caah caan kul ke kan si ta sihmanhsehla tu kan puh ṭhan i kan lak ṭhan i a dong ti lomi dawtnak in kan dawt cang lai bawipa min thangṭhat in um ko seh cu tluk dawtu bawipa kong cu kan chim lengmang cu aw chim tam ding a si te a caan a caan zong zat lo zongah Bible cahlun le balang sin kan chimh ning cun Pathian dawtnak kong hi phungbia hi nan in ka ba zongah tia lo vampang zongah ta ro nan kal lei zongah hin i kal piu nan lup lei zongah i lup piu nan ti nan fa kha a caan a rem zong zongah chim peng hna kan chim tlawm tu kan rel tlawm tu A kan ti nih cun chim peng hna, chim peng hna, an phet sual nak hi ka si. A sullam cu keimah hen ka i pet peng ko si, nu le va dawt te i daw peng ko si, ke sa nei te um cin peng ko si, a ti tu nak ka si i. A ban kan kawl ning cu Bawipa Jesuh a si zahan ah tling ten ka cu kan chim cang. Jesuh nih a kan kawl. Cu tikah cun sok hmanh law a thinhanmi vialte Pathian thinhanmi vialte hi ka chungah hin cun kan dawt tuk ee a dang ti lomi dawtnak in kan dawt cang zeitik hmanh ah kan i chen ti lo ti bantuk Bible ca i Dawtnak kong a thiam na ṭialmi vialte hi Jesuh thawngin a si. Jesuh nih kan caah te bantuk a lungai lawmman tuk a lung a tling cang. Kan tin kan tlak lo bupi ngaihthiamnak dawtnak ve zuam ruahnak kan neih cang ti ka si. Cu tikah cun zaangfahnak ven a ve thawng lengmang si kanmah kan fel ruang si lo a zaangfahnak thawng si kan tuah khawh ruang ah si lo thlacam kan chuak ruang si lo thawhlung kan pek khawh ruang si lo pumh kan fel ruang zong si lo a ve thawng bak hi si ko ti te hi zakhat ah zakhat zumh ding si lai i cu ka a ve chung ahcun tu kan nung chuahmah i amah duhning tein te hmun tampi chim ning hai dang to nin Pathian nih vawlei dawt tuk hin a zaphun ei chun te a pe. A zummi paoh cu zungzal nunnak an nei lai. A fapa pekmi Jesuh a zummi cu zungzal nunnak an nei lai a ti. Cun Nikadimu sin tu ahcun ti le thlarau in hrin na si lo ahcun vancung pennak na co kho lai lo tiah na ti ve. Ti le thlarau i vancung pennak co zumhnak i zungzal nunnak co an co ding ai khat a chim ning a uat hmanmi ai dang cu cah cun hi ai tluk ti an ka ti hi ti efisang an pangam hi kul le paruka ti timi zong hi thawngtha bia sermon ka ngai tawn i a cheu nih cun ti cu lenglei kan i kholh tawnnak lenglei zong kan thian a hau i thlarau cu chung lei zong kan thian a hau tiah ka ngai tawn Asinain keimah te thla ka cam ve he ti ka kawl ka hawl i Pathian na biathli na biathuk hi theihternak kan pe ko ti ka hal ve ka fian ve nang cun Efesa ngan panga me kul le paruka hin Jesuh nih cun Khrihfabu hi ti in thiang in a kholh hnuah a bia in Pathian sinah a pek te ti. Laiholh in a ti kawl Bible a ṭial ning te na bang fiang ngai i hika zawn ah hin Pathian bia